Ferry Sideram yna, Owain. So fi'n gwybod.

Debyg i rhwng Aberteifi a Popit, dyna dy fe? Mm.
Ti'n mas lot nawr ydw? Ydw, dwi'n cerdded i Tesco 5-6 gwaith yr wythnos o'r tŷ tymor. Um, ar ôl 6 mis yn uh, ysbyty, tymod, mae wedi magu tamed o bwysau, mae'n dod off. Byta'n weddol iach a Dim ond ymarfer corff, dim byd dwl, jyst cerdded yn yma. Common sense. Ah, lyflu mynen. Don't worry, do you want to go down to Llanstep, Anne?

Wariais i gyda, wedd gyda modryb fi, Angela oedd enw, war yn nhad. A wedodd hi, ti di gweld un o rein o blaen, a reel to reel wedd e. A na, beth yw hwnna, wedodd hi. O'n i beth i wyth, naw? Gwranda ar hwn nawr, wedodd hi, dwi'n mynd i têpo ti, wedodd hi. A wariodd hi fi nôl, a werthynes i'n ddi stop clywed llais yn hunan am y tro cynta. A o'n i'n meddwl, ma' hwnna'n swnio'n ridiculous, timod? So, 'na'r peth cynta, wedyn pan o'n i'n yy teenager m- m- dechreues i mella'n ybyty gyda tape, tape recorders, jyst ware gitâr a o- fel tape to tape overdubio, a wedyn pan o'n i byty yn un naw wyth dau wedys wed- wedd digon o arian 'da fi wedi cynilo i prynu car ti weld, t'mod bits and pieces wedi dod mewn dros y blynydde, o'n i ddim wedi gwario fe, o'dd ddim byd 'da fi gwario fe arno. So with dwi'n meddwl four track tape recorder yn John Ham yn Abertawe yn yy a microphone a tapes a wanol leads a pethe rwbeth fel saith can punt t'weld so wedes i wrth y dad sai isie car wedes i dwi isie prynu four track tape recorder. So, pedwar o gloch yn y bore, wedydde, ma' raid ni gadel am pedwar o gloch yn y bore i miso'r traffig, wedydde. So, o'n i ar y motorway, lan i, lan i Abertawe, cerdded mewn, talu yn cash, a bant â ni nôl i Aberteifi. Reit, yn y meantime, a mewn cwpl o wth-, yy, o'dd Wyn a fi wedi dechre meddwl am neud grŵp, Wyn Davies. Prynodd e state of the art pethe, synthesizer, A drum machine, reit. Be, be o- ti'n cofio be oedden nhw? Ie, yy, Yamahas dwi'n meddwl o'n nhw. Um, ffantastig, ti'n meddwl. So oedd Wyn wedi buddsoddi ynddo fe, o'n i wedi buddsoddi ynddo fe. A oedd dad, ar ôl fi paso o levels fi, prynodd e Fafisa o Ogon i fi. A mae hwnna'n nodweddiadol o sŵn datblygu dros y blynyddoedd, ti'n meddwl. So mae hwnna wedi bod dan i yn fyw

Problem yw bywyd oedd enw'r can cynta nes nes i cyfansoddi. Gynta i gyd o'n i wedi bod yn messed yn abyti gyda Malcolm Neon. O ie.
Gyda oedd gydag e four track a synthesizers a drum machines a pethe. A recordio ni tamed gydag e i ddechre yn i stiwdios e. A wedyn dechreuon ni arbrofi ar y four track yn unen wedyn a dath hwnna i fod yn tape cynta ni Amheuon Corfforol. Daeth Eira trwm yn 1982 a o'n i 'di cael amser i ffwrdd yr ysgol a ma' lle jyst tu fas i Aberteifi o'r enw Banc y Waryn a oedd hwnna wedi cyfro i gig gan Eira a o'n i arfer sl- o'n i'n mynd lan cleimo i'r top a a sledsio lawr ar plastic bags a un dydd daeth Malcolm Leon lan a o'n i ar hanner ffordd lan yr yy mynydd A wedodd e, dwi'n clywed bod ti 'di dechrau wneud miwsig, wedodd e. Wyt ti eisiau recordio gyda fi? A so 'na bryd beth yw, 'na shwt set the ball rolling wedyn. A wedyn clywodd a- Richard ail symudiad a beth yw'r stwff a dechreuodd e helpu ni, timod. Yym fel reit tro cyntaf o'n i ar y radio, Radio Cymru, timod, reit oedd e llythyr off i yy yr um, cynnyrchwyr yn gweud, wel, mae rhain yn ifanc, yma gyda rhywbeth gwahanol i weid, a bant yn ni, ti'n meddwl?
ni draw i Aberteifi sgwrsio efo'r grŵp datblygu i drafod i cerddoriaeth, i syniadau ac ystyr bywyd.
Enw fi yw David R Edward. Enw fi yw Tiwen Davies. A ni'n sefyll yn Aberteifi. Ie, yeah, Aberteifi tu ôl ni fan hyn. Bont glaw fyna, y castell a dre tu ôl ni. A ni'n sefyll fan hyn achos... Uh, Am Ben Sespit.
Ie, yeah, achos ni wedi ffurfio grŵp. Uh, reswm ffurfio ni grŵp we o'n i wedi cael llon bola o beth o'n i'n clywed ar y radio, ar y teledu hefyd. A o'n i'n meddwl uh, allan ni cynnig rhywbeth ffres. Mm, yr un un sŵn ac uh, mwy pwysig na nab. Yr un um, hen music a cerddoriaeth da, a beth yn cael ei wneud blynydde nôl hynny yw yn y uh, 70au cyn, cynnar yn dal i gael ei wneud nawr yn y uh, byd pop Cymraeg. A o'n i'n meddwl uh, dihuno pethe lan a neud rhywbeth uh, newydd. Gwahanol, sŵn ffres, dim yr un, dim yr un hen sŵn sydd wedi cael ei wneud y blaen. Y problem yw gyda'r cyfryngau. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i'r cyfryngau i adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd. Um, so nhw'n wneud hynny, i wedi gwir. Uh, maen nhw, ma nhw mwy parod i adlewyrchu uh, rhyw Dim ond cwpl o grwpiau a grwpiau sydd wedi torri lan blynyddoedd yn ôl yn lle edrych beth sy'n digwydd heddi a chwarae casetiau a mae llawer o grwpiau'n cael eu anwybyddu. Mm, a peth gweitha beth yw yw um, os chi'n gwrando ar y radio de, hynny yw unrhyw uh, raglen ar um, Radio Cymru, maen nhw wastad yn wario'r uh, wario, wario, yr um, hen un recordiau, chybod,

O'n o'n i'n ymwybodol iawn o o datblygu o'r dyddie cynnar rili o'n nw rili sefyll allan on' o'n i'n o'n i mewn grŵp o'r enw Clustia Cŵn yym a odd e'n gigio o gwmpas wyth deg wyth deg un ac o'n i gigio ar un pryd â p- p- pan ddechreuodd yy ail symudiad Trwynau Coch ac yym odd ail symudiad gam- o'n nw o o o Aberteifi ac o'n nhw'n grêt ac o'n nhw wastad eisiau yy sôn amdan y y y grwpiau eraill yma fel Malcolm Neon, Edward H Boring, Paul S Jones a Datblygu yy wrth g- yym ac oedd e fel pe bai o- oedden ni gyd yn hala casets i'n gilydd oedd real real diddordeb 'da fi yn yn yn y kind of odd scene yma yym. Hmm. O'n i ddim cweit yn rhan ohono fe gyda gyda Clustiau Cŵn. Yy oedden ni'n fwy o sort of rock band gr- gr- gr- grŵp punk. Ond yym o'dd y kind of post punk thing 'ma gyda o'dd o lot mwy experimental. Ac yy o'dd pobol yn hala cassettes at 'i gilydd a a o'dd Malcolm yn hala yy d- yy sy'n hala cassettes a o'dd e'n dod a ac ond o'dd rai fe'n edrych yn rili proffesiynol actually. Yym. a Paul Jones a a Disial Dros Datblygu. Ac yn nhw'n wahanol eto, t'mod, i i i i yy i i i i'r grwpiau eraill. O- O'dd o'dd 'na rwbeth r- rili kind of special amdanyn nhw straight off o'n i'n meddwl. Yym llais David, lyrics David, y ff- y ffordd o'n nhw'n chware y miwsic. Yy. t'mod odd e very lo-fi ond eto yn defnyddio synths so odd 'na c- yym o'n i'n gwel' nw dipyn cach i bandiau fel yym y Young Marble Giant yng Nghaerdydd odd yn ryw mystery amdanyn nw a o'n nw'n cŵl. John Peel type thing. Yy
clywed y plyg am y tro cynta? God knows. They've jus- ma' ma' nw bob amser 'di bod in my head. erioed rili yym y teimlad a mynd a bethe fel 'a cam o'r tywyllwch the you know ma' n'w o- bob amser 'di bod up there rili. So ti a Wyn wedyn 'ny o'dd cnawllun y grŵp wedyn 'ny o'dd e? O jyst y ddou o'non ni ie. Ie. O'dd Malcolm fel o'n i'n recordio tamaid bach gyda Malcolm yn ei stiwdio fe ond Wyn a fi o'dd datblygu ar y dechre t'mod wel fe o'dd ffrind gore fi yn yr ysgol t'mod? Hmm hmm. Wel o'dd o'dd neb arall rili o'n nw'n meddwl T'mod, dwi'n cofio istedd yy o'n i yn y chweched dosbarth erbyn hyn, dwi'n cofio iste yn y chweched dosbarth yn o'n i arfer têpo raglen John Peel off y radio, mynd mewn i'r common room a roid e yn y c- t'mod o' bobl miwn a'n chware pob math o miwsic a o'n i'n gweud o dw- dwi isie clywed hwn a ma' ffrindie un ne' ddou, falle pedwar o'n ni yy Andrew Migeano, Strawn McDonald, Wyn a fi. odd lico'r un math o bethe reit. A o'n ni gyd yn neud economics a hanes gyda'n gilydd t'wel. A o'n nw lico'r John Peel show. So o'n nw i- miwn â ni a o'n i'n weud o dwi isie clywed y Fall ne' rwbeth reit. A wedd gweddill o'r sixth form yn cerdded mas a gweud yy dechre regi gweud that's not music a pethe t'mod. Ond o'n i'n me- o'n i'n mynd fel arall 'dy nw t'mod yym o'n i'n gweud dwi lico'r math 'ma o beth. Be' o' nw'n lico? O t'mod stwff traddodiadol, rock and roll a heavy rock a'r math 'na o bethe, t'mod, sy'n digon teg, ond yy ma' popeth a'i le, t'mod. Ti'n gwbod le o' ti'n byw falle pan o' ti wedi dod yn gyfarwydd â nhw? Swn i swn i probably 'di bod yn yr Wyddgrug yn ysgol, ysgol Maes Garmon, yym Canmor Tywyllwch, yy. anhrefn, neud y dawnsio gwirion, all that kind of stuff, tywod, dod ofnus, a datblygu. Um, ti'n gwybod, yn, yn, yn, pryd ti'n cymaru nhw a fa po peth yn dod allan ar y pryd, you know, be, be o'n i'n licio oedd Mary Chain, pethau fel you know, datblygu with their stripped down kind of sit, you know, oedden nhw'n eitha, whoa, what the hell's going on here? Ond um, gwrando y lyrics a bethau wedyn, you know, it all made sense. So, oh, unbelievable stuff. Their early stuff yn unbelievable, chwarae teg, chwarae teg.
Fi wedi dod â uh, scrapbook David i uh, ddangos iddo fe beth, uh, wel, just atgofion. O, mae un Tudalen fan hyn yn gweud yym yy cyngerdd yn Blaen Dyffryn a yr yy amser 'na cwrddon ni. Es i i weld y gig a o'dd y write up 'ma ambwti rywun o'dd yn jyst troi lan myn' i'r bar a welodd e ddim lot o'r gig o gwbwl. So o'dd wnna'n jyst fel pe- o'dd pethe ar y amser 'na Yym, wel... Be' be' mae'n gweud ar yr adolygiad? Darllena fo mas, Pat. Ok.
Mae'n gweud yym... Ti isie'r holl peth neu jyst... Ie, darllena fe gyd, darllena fe gyd. Yym, roedd hi'n gynnar iawn arna i cyrraedd Blaendyffryn ar y nos Wener arbennig honno. Rhywbeth wedi saith oedd hi'n unig, lle fyddwn i fel rheol yn cyrraedd tua hanner awr 'di 'di wyth. God! Felly, mi ges i'r anrhydedd o fod yn gynta' yn y ciw, ci na rydw i. Beth bynnag, am hynny, wedi rhoi'n nhocyn a cael y bythodyn arbennig, mi sprinties i fyny'r grisiau i wneud yn siŵr y cawson ni set go lew yn yr Oak Bar. Dyna oedd y peth pwysig ar restr fy mlaenoriaeth i ar y pryd. Ar ôl cael set Ro'n i'n, cael set, sori, o'n i'n hapus am y nos, yn barod i joio mas draw yn y ddawns. Mor falch o'n i o'n set, fe methes i tipyn go lew o datblygu y grŵp hynny yw. Ond, roedd yna nifer go lew yn ei gwylio o ystyried pa mor gynnar oedd hi. Caneuon byr yn defnyddio synthesaisydd sydd gan y ddau fachgen hwn o Aberteifi. Caneuon sy'n beryglus o debyg i'w gilydd, i'm meddwl i. Er hyn, mae prydferthwch fi yn aros yn y cof. Tybed ai am fod y geiriau'n cael eu hail-adrodd, ai hail-adrodd, ai hail-adrodd? Wel, fel fi'n cofio'r gig 'na, a o'n i'n jyst yn stunned. Yym, o'n i byth wedi gweld dim byd fel 'na o'r bla'n, achos odd yy yr agwedd fi'n credu a'r y ffordd odd yy David yn jyst ymddwyn yn yy eitha arbennig. So nes i rwsio mas pan cwplodd y gig i ca'l gair gyda fe a gofyn ble allai ca'l caset nesa a pethe fel 'na. A wedest ti o jyst sgrifenna ato fi. Ma'r address ar y ar y caset. So nes i sg- dechre sgrifennu ato ti 'dy fe. A gweud o'n i wared bas a pethe fel 'na. A dath i un o... o'n i'n chwarae'n Llambed yn byti chwe mis ar ôl ni a wedyn oedd Wyn a fi'n chwarae yna a o'n i jyst yn... oedd Pat wedi troi lan a o'n i'n eistedd lawr y tri o'n i'n cael drink a gofnodd Wyn a fi iddi ymuno â'r band a the rest is history yndyfe? Ie,
excitement mawr i fi achos o'n i'n wedi bod yn gwrando ar y caset jyst fel addict achos odd yy o'n i'n gwrando ar casets ar yym machine bach odd gyda fi yn y gegin wedyn ni- ar y headphones yn gwely a wedyn pob tro o'n i'n ca'l ryw fath o caset player newydd odd rhai' fi gwrando ar rw- ar y yy jyst i wel' os ydyn nw'n swno'n well ne' d- d- wel jyst yn yym

Wel, ni fu perfformio ers tair mlynedd dros Cymru gyfan, ond yy... I bobl felly, i bobl fel yna, cŵn. Wel, tri yy sy'n ware yn y grŵp yym rhan mwya'r amser. A ma'n, wel, ma'n teisio jyst ga'l dau neu tri yn y grŵp achos, wel, Neb yn cwmpo mas rili, ni jyst yn neud y miwsic a sdim lot o ego trips fel chi'n cael gyda lot o grŵps arall. Un ffordd neu'r llall, wneith rhywbeth ennill, un ffordd neu'r llall, wneith, wneith rhywbeth ennill.

Wel mae'n well na ac rwbeth sy'n jyst mynd ar llwyfan a gweud yy rydym ni mor hapus neu rydym ni mor rywiol ch'mo'. Dwi'n clywed rhyw bobl yn siarad yy amdana ni rhyw bloke ar yym larwm yn dweud o gyda datblygu ma'r yy geirie'n mwy bwysig na'r miwsic wel byse hynny'n wir bysen ni ddim ond yn bardd

Oedd teimlad actually wedi cael ei yym chwarae ar ei Owen Powell o yy y Crumblers a wedyn Catatonia a Lisa Jarman merch Geraint aru nhw chwarae'r teimlad yn priodas ni pryd oeddwn ni'n gorfod sainio register or some- I don't know but anyway aru aru nhw chwarae yna yym ar Fwrdd y Deugryn yn Llanelli yym Brilliant, brilliant, brilliant, brilliant song, brilliant song. A mynd a firws i frecwast a pethau fel y gyd. Oh, a, a, absolute genius. A, a, a, out there, ti'n bo? Neb yn neud byd fel o gwbl ar y pryd. Brilliant, brilliant.
Wel, ti'n uh, sôn am wyt ti Linwen Williams. Ie, yeah.
yeah, oedd un, oedd un uh, ring dosbarth yn fy ysgol.

Beth yw hwn? Nadolig 1982. So. A wedyn yna y bont. School magazine yw hwnna. Oh, ble, ble, ble dwi'n dweud...
Um, be mae'n gweud... Uh, mae dylanwadau arnyn ni'n gyrchol yn cynnwys Robert Wyatt ar y naill llaw a Public Image Limited ar y llaw arall.

Be oedd dynamic y band ar ran Wyn, Dave, Pat, t'mod, neu? Wel Dave wastad yn y blaen. A'r llais amazing gyda Dave, t'mod, oedd oedd oedd e'n compelling, oedd e'n intense iawn. Yym, fel fel fel frontman. Dwi'n cofio
jyst cyn yym Adeg A-Level, A-Levels fi, chwaraeodd John Peel can o'r enw The Moon in June gan, um, ti wedi clywed hwnna? Gan Soft Machine, Robert Wyatt o'r hynna. A beth wedd e, dwi'n meddwl, wedd Peel Session, yn disgrifio beth, sut oedd Peel Session fel. A oedd yn disgrifio, oh, there's a tea machine down the corridor, a pethau oedd yn gweud, and uh, we can play as long and, and as loud as we like. Ie, in Maida Vale, like uh, the jazz groups and the orchestras on Radio Three. A o'n i'n meddwl, A, A levels, o'n i'n meddwl, na beth dwi eisiau gwneud yw mynd i Maida Vale a recordo i John Peel, yeah. ti'n meddwl? A yn y diwedd, wrth gwrs, na beth, na beth oedd gyrfa fi, really, yn y fe. Be, be oedd yn wahanol yn di'r sŵn am di'r kind of argraff? Um, yeah, hollol, hollol, hollol, a cyn symud i ddim. Oedd yn just, yeah, cydro'r yy cerddoriaeth a'r delivery a kind of y mood o'r peth, bob dim. Ond ond jyst o sefyll sefyll allan obviously t'mod. O' t- o' t- o' ti'n o' ti 'di gweld y band ar y pwynt 'na neu jyst mwy fel yr yr effeth ar record odd e? Na yy lle gynta o'n i 'di yym weld n- na cwrdd nhw jyst clywed nhw ar y record a wedyn yy sengl Casserole. Yy, ac do'n i'm, rywbryd ar ol Casserole, dwi'n meddwl, cos oedd gynnon ni, gyn Llyfr Llithog yym record allan erbyn yym hwnna, ar Anrefn. So es i sgwennu i Pat a Dave, a do'n i'm gofyn am esboniad am y lyrics neu rywbeth, do'n i'm, es i dechrau sgwennu iddyn nhw pryd hynny. Yng Nghymru ar y pryd adeg yna ddo, it wa- it was, tibod, it was the start of the explosion really, tibod? Oedd gen ti yym your big bands, your Anremd, your Utants, your Crumblowers, your Far Coffee Pawbs and stuff, ti'n fo? Ond erbyn hynna, oedd datblygu kind wedi bod been and gone, os ti'n dach beth fel, they were, they, oedden nhw, oedden nhw pretty tan ddearol, oedden nhw byth yn chwarae rili, really, a fi weld nhw unwaith yn clwb i fod bach, mewn bach stupid fel, um, Ysgol roc neu beth fala neu brwydr y brandiau neu rhywbeth stupid fala oedden nhw'n chwarae hwnna ti bo. And actually I think they got booed off neu beth ar y pryd hefyd. But um na they were just oedden nhw'n completely just you know over there really ti gwbo. Oedd um oedden nhw not obviously they weren't mainstream a But, t'bo, absolutely fantastic, stripped down, lo-fi, before lo-fi was invented, a jyst gallu neud pethe allan o be o gynnyn nhw ar y pryd, t'bo. Ond be, be, t'bo, be sydd yn neud datblygu go iawn ydi yym lyrics Dave. T'bo, oni bai am lyrics Dave, there wasn't a datblygu. Do you, do you know what I mean? Yym. A mae'r ffaith fod popeth mor stripped down yn heightnio lyrics Dave. Yym, so ie, mae'r mae'r holl beth yn genius, ti'n gwybod, rili.
O'n i 'di cwrdd â fe o'r blaen, ond ond ond ond yym o- o- o'dd yy o'dd Hwgwr Groundhog newydd ddod allan ac o'n i'n chwarae mewn gig yy yn Llundain gyda Traddodiad Ofnus, yym fi'n meddwl o'dd y cyrff, yr anrefn, a yy datblygu yn yn yn chware ar yr un bil yn y Fulham Greyhound, gig eitha pwysig ar y pryd um, yn, yn, yn, yn Llundain. Um, a lot o bobl wedi troi, troi, troi mas i, i, i weld pawb, ti'n modd, lot o Gymru Llundain a lot o so pobl ond rhyw kind of buzz amdan yr uh, underground music in the Welsh language kind of thing. Uh, so loads o pobl cool yn dalla'r enemy yn Gwrando John Peel 'di troi lan. Ac yy o'n i o'n i slight- slightly ofn Dave am ryw reswm. O- o- o- yym ac yy o- o'n i'n yfed yym can o Special Brew a nes i bron kind of cuddio fo oddi wrtho fe. O'dd o'dd gyda yy gyda fi ryw ryw syniad amdano fe fel rhyw yym llwyr ymwrthodwr kind of yy vegetarian kind of yym puritan rili. Yy wrth gwrs Dave jyst yn just totally normal bloke sydd definitely yn, oedd, oedd, oedd, oedd e definitely yn yfed ar y pryd. Ac uh, nath, nath, nath e spotio'r special brew ma, nes i gweld yn yn llaw i, o oh, na. Oedd e, oedd e fel cael dy ddal gyda, gyda rhywbeth really drwg gyn, gyn, gyn dy dad, ac a, a, na, na, nath e gael un hefyd, so yn y lle o'n i'n yfed tramp lager gyda Dave. Uh, a, um, Ie, a oedd, oedd, oedd beth o'n i'n meddwl oedd e, yn hollol wahanol i pwy oedd e mewn gwirionedd. A, a, a, a straight off fi'n meddwl, nath i ddechrau dod yn ffrindiau, ond oedd e jyst yn tynnu ymlaen, oedd e jyst yn um, clicio, really. A weithiau byddwn ni'n ffono fe lan o Llundain, a jyst i weld sut odd e neu yy su' ma' pethe'n mynd gyda hyn a'r llall yym neu pwy yw'r... A bydden i jyst yn edrych lan jyst jyst yym ffono lan jyst i ofyn cwestiwn cyflym iddo fe a bydden i a- bydden i ar y ffôn weithie pan o'n i'n Dydd Sul am am am am awr, dwy awr, jyst ca'l laff. Y tro gynta' nathon ni cwrdd â nhw odd yym dwi'n credu y tro gyntaf. Ma'n bosib o'n i 'di bod i ryw gigs Ond anyway, aethon nhw dod lawr i Llundain i aros efo fi, um, nhw a'r anrefn a, a'r cyrff. Cwn i'n ond yn byw yn fflat bach, council flat yn Peckham. A Dave troi fyny, dwi'n cofio, ac oedd o'n efo kind of raincoat just buttoned up i fama, just edrych yn, yn really rhyfedd. Oedd gwyddelo'r ffrind fi draw nos yna, and he was like, Who's he? Is he drug squad or something like? Odd Dave jyst sefyll yn y gornel yn like... Na, jyst mae'n uh, diddorol i weld shwt ymateb bod ti'n cael gyda cyfryngau a pethau. Mae un mynd hyn gyda uh, Geraint Davies. Um, mae'n gweud rhywbeth fel uh, anwybyddu datblygu. A mae'n gweud uh, rhywbeth fel Wel y reswm fod nhw ddim yn wario nhw ar Radio Cymru oedd achos um, mae'r safon mor wael, yr oedd nhw'n gweud. A mae'n... mae'n gweud fod uh, cyhuddiad datblygu yn rwbish. Ac mae nid egusodion, esgusodion gwael y marn y grŵp oedd ganddo dros rwystro chwaraeau tapiau. Un rheswm yw bod natur ac ansawdd y tapiau yn isel ofnadw ac ddim yn ddigon uchel a'u safon i'w ddarlledu, meddai. Ychwanegodd na gomisiynwyd tap gyn-datblygu a bod ganddynt lot o ffordd i fynd cyn llwyddo. A maen nhw'n swno fel swno wedi cael ei recordio yn y bath. Wel, oedd Joe Meek yn uh, defnyddio bathroom i recordio stwff ei hmm. O'n i'n meddwl oedd yna'n eitha da. Nath chi recordio unrhyw caneuon mewn bath? Nes i recordio um, Ambell waith ni'n rhoid y microphone yn bathroom yn rieni, ac os e ddim, cyn i fi cael yr echo machine, yy, i cael reverb off y walydd. O ti'n iwso yym lle tân hefyd o ti'n gweud? O ie.
A tu fewn cefn piano sy'n dda os os ti'n gwasg- gwasgu'r yym pedals a'r piano, ti'n cael rhyw fath o reverb, ti'n rhoi'r microphone mewn a ti'n siarad mewn i'r um, piano.
For me at the time, the, the Welsh language thing had only just begun to become interesting with um, the emergence of groups like the Kirf and

Yym o gosh fi newydd ddeud hwnna. Ond ond oedd e'n siwtio ni ar ar ar y sîn tan ddaearol galwch e beth bynnag chi moyn b- b- bod yym rheini yy oedd yn rhedeg Ess Pedwar Ec neu Radio Cymru yym ddim yn deall ni a yym o- o- dw- fi'n a fi'n meddwl Rhys Mwyn oedd yn rhoi l- lot o recordiau allan ac ac yn yym yn yn yn deall bod angen rhyw fath o generation gap a- ar yym a- a- ar sy'n Gymraeg. Yym, doedden ni ddim yn ramantus ac yn, ac yn chwilio am oes aer uh, ac, ac yn mynd ymlaen am y gorffennol, fel oedd llawer o, o, o, o grwpiau Cymraeg. Tymod, Herges yn sôn am i gemlynedd yn ôl, um, a, to, ond doedden nhw'n ddyddiad da, uh, Edward Aitch yn sôn am yr hen ffordd Gymraeg o fyw, um, A sôn amdano Fro a pethe. A do'dd e ddim rili'n meddwl lot i fi, y stwff yma. Ie, mae'n neis edrych nôl. O'n i'n yy darllen hwn bore 'ma, achos o'n i'n yy trial meddwl beth byswn i'n dod i yn yr arddangosfa sy sort of o yym i bobl eryll sy ddim wedi gweld shwd shwt o'dd e'n fel brwydyr i ni yn y ar y dechre Oedd rai bobl jyst yn dwli arno fe a wedyn oedd rai oedd yn casau beth o'n nhw'n clywed. A o'n nhw'n cael fel panels o like... Mm.
Ar y teledu ar y radio yn barnu ni, t'mod? Ie. Na gyd o'n ni fel kids i ddechrau, t'mod yn treial mynegi ni'n 'un. A ma' nhw'n fel... A jyst wedi cael llond bol yn mynd i'r ysgol a o'n i'n

Mewn Cymru, crymu, ond cefais fy enw yn y faner. Efallai nawr a fi i'r nefoedd. Renig nefoedd, rwy'n mynd i. Renig nefoedd, rwy'n mynd i yw mynwent Aberteifi Lle'n aros yng ngylion yn chwarae y delyn Just, just, just tapiau, tapiau datblygu

hic rapping mewn ffordd, t'bo'? Os o- os you know ma' ma' yn New York they've got Sugar Hill Gang a stwff fela, yn Aberteifi they've got Dave. A me- me- mewn ffor- ma' ma'n swnio mor wanky but y- y- y- you know it's true ma' ma' hip hop yn fod yn adlewyrchiad o lle ma' nw'n dod o a t'bo' ma' Dave yn definitely yn adlewyrchiad o Aberteifi a t'bo' his ranting was in a way his rapping mewn ffordd, ti'n gwybod? A mae jyst yn um... Mae ma, ma, ma jyst, ma jyst, ma lyrics o jyst mor wir a crafog a... You know, mae'n ma really yn adlywyrchiad o beth sy'n digwydd yng Nghymru ar y pryd in, in his iambic pentameter. Ti'n gwybod, mae gen ma, ti'n gwybod, mae gyd... For the untrained eye, mae'n swndio fel fod o'n jyst yn rantio ond os ti'n stripio fo lawr mae'n real form iddo fo t'bo' ma' mae o mae o rili yn bardd sydd yn up there t'wbo' a dwi'n meddwl o' 'na fwy o sylw 'di ca'l 'i roi i'w farddoniaeth e 'c'os dyna'n union be' ma' Dave amdan rili mae'r un o'r beirdd gore Probably, I don't know, but probably ers Dafydd ap Gwilym, really. Pan ddechreuodd Rhys Mwyn recordio Anrefn, pan benderfynodd Rhys bod cassettes yn out a bod vinyl yn in, a bo- bo- bo- os os oedden ni moyn cael ein cymryd o ddifri fel bandiau, bod angen rhoid recordio allan, t'mod, dechreuodd e roi singles gwych allan gen bobl y cyrff, yr Anrefn, yy, a datblygu hwgwr grothwog ffantastig o record a a dal i fod yn un o hoff recordiau Cymraeg fi. Beth, jyst pedwar trac a ma' nhw ma' ma' ma' nhw'n berffaith. Ffordd mae'n edrych, ffordd mae'n teimlo, ti'n sticio fe arno, o mae mae mae'n grêt a a oedd Patti yn un o'r grŵp so oedd oedd nhw'n driawd wedyn oedd oedd t'mod i i ddechrau off oedd yy Dave a Wyn. A fi'n cofio b- yy g- g- cwrdd â nhw Pan dechreuais i b- ail band fi, neu ail band nath neud unrhyw beth actually, yy Traddodiad Ofnus. O'n i wastad yn cychwyn bands o'dd o'dd wedyn yn chwalu on' nath nath Traddodiad Ofnus stico t'mod a a yy yym tro cynta i fi fod mewn band gyda mate fi Mark Lugg a Oedden ni rili mewn i experiment, oedden ni 'di cael dylanwad un fawr gen gen y t- t'mod oedd oedd oedd y bandiau Aberteifi a mwy wedi dangos bod e yn bosib yy yy yy arbrofi gyda cerddoriaeth a synau. Pwy fath o syniad o't ti'n cael o Aberteifi, o caneuon Dyf, ti'n meddwl? Yym.
Lle uffernol, llwyd, tamp, tywyll, sydd ddim yn dda iawn i ddod o, rili, ti'n gwybod. Yy, gorthrwm, probably, 'di'r gair, ti'n gwybod. Popeth yn cau amdanat ti, you know, that kind of Vibe rili. A t'mo' yy yr un cyfnod fi'n trio me'wl ambyti bande odd ti falle Malcolm Young cyn 'ny a ti Cerrig Melys I suppose yw'r un arall kind of outsavey o'r cyfnod on'd oedd? Ie ie do- odd o odd yn miles apart from o- o- o- odd Cerrig Melys dipyn ar ôl hynna ddo' but odd o you know odd o odd o o' 'na ddim byd tebyg i Cerrig Melys obviously on' Datblygu rili. Na, nothing like it at all. Da- da- t- t'mod ma' ma' ma' datblygu jyst mor splintered o pob peth arall sy rioed wedi dod o Gymru rili. Ti methu neilu nhw lawr t'bo'. I don't think it's an Aberteifi thing, I'm sure it helped but ti'n gwybod 'sa Dave a datblygu'n hawdd wedi gallu dod o Rhyl a cael yr un kind of gorthrwm if that's the right word yn ei lyrics o. You know, it's just... Ond dim just Aberteifi yw e, ti'n gwybod, mae mae mae feirniadaeth e amdan Gymru'n gyffredinol, really.
Canfodd hi ei sanau du a'i fag coluro Aeth hi allan i'r clybiau nos lle roedd y bobl byth yn

Un can reggae, lot o ganeuon gwlatgarol. Oedden nhw ddim yn gwybod beth i wneud â datblygu, oedd obviously, timod, o'n nhw ddim y your normal student band. Eniwe, ar yym strength hwnna, ma'... daeth yy John Peel i weld ni 'ware yn Aberhonddu, a daeth e i weld yy wel y holl peth oedd sort of Labour fundraiser oedd e'n, ti'n fe? Wel, Red Wedge yn erbyn y Llywodraeth Thatcheriaeth, ie. So, nath e write up yn yr Observer wedyn, um, a gweud bod ti, bod David yn uh, cwyno am bod ti'r sound checks. Oedd e'n meddwl oedd punk wedi rhoi uh, gorffen ar hwnna. Um, ond oedd e wedi pigo lan ar uh, ffordd o'n i'n ymddwyn ar y llwyfan. A ie, mae'r tâp o'r gig gyda fi. A mae David yn dechrau off gyda pwy sy'n siarad Cymraeg fan hyn yn y gynulleidfa i gyd o Aberhonddu na. A dim ond un person oedd gallu siarad, yn deall beth oedd e'n gweud. Beth mae John Peel wedi gweud ar y gig na yn Aberhonddu. It must be said that Brecons Young reacted poorly to datblygu, thereby promoting a confrontational approach from David Edwards.

Really. A fi, mae ma, ma, ma hynna'n groes dwi wedi cario ys blynyddoedd, really. And he, and, he, and, he, and, he, and it is not dablygu, to, it's not lo-fi, it's not whining. Well, it is, but not in a musical sense. Wel, mae ma, ma Dave yn really, really

Pryd ti'n emploio, neu emploio, oedden nhw'n cael o bres, but dyna be ti'n gael pryd wyt ti'n um, cael cerddorion i ymuno fo ti, really, ti'n bo? Um, oedd o'n kind of beginning of the technological age, ti'n bo? So, samplers a sequences a bethau fel yna'n dechrau. A, ti'n bo, mae Gorwell, one of the best engineers erioed, A oedd Gorwel yn kind of isio kind of pwsio pethau hefyd t'bo'. So b- basically ar ôl i gyd ar ôl i gyd ddigwydd aru Maes i dechre tua tri dau fis cyn dechre Libertino t'bo' we had a weekend of doing Maes I. A mi roedd honna a bit

Uh, oedd Dave ar y syngau bydd eisiau mai si and we kind of did gag vocal uh, he started off being drums and your normal dablygu kind of stuff and then ar fi a Gorwel oedd Gorwel wedi cael CD o Future Music neu beth um, ystawn oedd llawn loops a samples a ar ni dechrau cael play about

Mae Sees good, mae mae Sees really really really good, dwi'n meddwl. Ok, he's not datblygu-ish, it may be yy falle bach rhy poppy iddo fe. Ond ar ôl deud hynna ddo, oedd Dave wedi kind of dechrau mynd yn poppy, it's not all my fault, oedd Dave wedi dechrau mynd yn poppy efo popeth a bethau fel 'na. Fi meddwl bod 'na rywbeth poppy am datblygu, hyd yn oed y stwff, timod, like, o ran y caneuon a pethe, timod, ma' 'na rywbeth eitha direct a eitha

a beth yw ein werth pan mae dwy fyd yn gwrthdaro?
Pan oedd yr heddlu'n curo y glowyr o'n i ond yn aros amdanat ti Pan roddodd Bob Geldof fe law yn ein poced o'n i ond yn chwarae heb dda ti A phan o'ch chi'n gwadu ein bod yn gymuned, o'n i ond am gymuno gyda ti. A phan orchuddiwyd i'r rac o dan garped, o'n i am y dillad gwely drosom ni.

Be oedd y profiad na fel o weithio ar y gorwel? Efe na'r tro gynta mewn ffordd o ti di mynd at rwy'n nath kind of cymryd be oedd da ti i roi a, a mowldo fe? Dechreuodd i gyda wyau yn 88, yn 87, 88 nath Pat fi a Wyn lan i uh, Studios Gorwel, oedd yn byw a bwys, fe Fiona i wraig yn byw a bwys train line ar y pryd, yn, sa'n cofio enw'r lle, ar Ynys Môn rhywle. A cerddon ni mewn a Shwmae, a o'n i ond wedi cwrdd â nhw unwaith o'r blaen. A dath hi'n amlwg o'r cychwyn bod nhw'n lico fi a bod fi'n lico nhw a math ma be. A t'mod dechreuon ni recordio Potsian a Biti a dath i amser cino o'dd Fiona actually wedi neud pryd llysieuol i fi a Pat a Wyn. A o'n i mor shocked t'mod bod rhywun yn dangos gymaint yna o consideration i ni t'mod? Oedd rywun cytuno bod fel dau fis ar ôl ni neud Maes E, A Libertino was Libertino was a whirlwind. Um, dwi'n cofio, dwi'n cofio dechrau Libertino, dwi'n cofio dechrau wneud um, Can i Gymru. And the brief was i Can i Gymru, make it sound like ail symudiad. I was like, who the fuck is Al Symudiad? But rwan dwi 'di clywed, fi'n gwybod pwy 'di Al Symudiad rwan, and they're brilliant. The Welsh version of the House Mine, superb. But ar y pryd, o'n i ddim yn gwybod pwy oedd Al Symudiad. So, make a sound for Al Symudiad. So, fi, ar i ni wneud Can i Gymru, ti'n Dave obviously had his lyrics sorted. So, oedd fi a Reg a Pat,

Fi'n fi cofio, fi'n cofio, ar, ti'n bo, ar fi gael sioc fy mywyd, faint mor wrecked oedd pawb. Am I allowed to say this? Fi'n yn gwybod. Fi'n cofio, mae ma outtakes o... Mae Dave, mae Dave, mae yna gang ar Libertino, chi mae Dave a Pat jyst yn rantio. And that was, oedd hwnna rhywbeth fel half ten yn y bore.

Pryd o'ch chi 'di cael cefnogaeth o ni? Oedden ni am yfed yn eitha cefnogol yn doedd? Ie, oedd hwnna hwyrach mlaen wedyn, yym o bydde hwnna wedi bod tua hwnna cyn hynny, oedd oedd hi'n chwarae'n stwff ni weda o diwedd yr wythdegau pan gaethon nhw raglen fel y cyfres 'na raglenni oedden nhw hwyrach Glywes disc joci gwahanol bob nos a oedd hi arno, dwi'n meddwl oedd hi ddechrau ar nos Fercher a wedyn switsio nhw iddi nos Sul ac aeth hi kick off y rhaglen achos oedd hi wedi chwarae datblygu am dwy awr mewn un rhaglen ac aeth hi'r sac.
O'n i 'di bod yn Cyflwyno i Sain Abertawe rhaglen, rhaglen roc um, trwy'r cymyledd hwnnw. Oedd na ymgyrch gyda Chymdeithas yr Iaith ar y pryd yn galw am fwy o raglenni ieuenctid. Um, a fi'n cofio darllen erthigl oedd, oedd um, Lynn Lynn Jones wedi oedd yn olygydd Radio Cymru ar y pryd wedi sgwennu yn golwg uh, yn ymateb i'r alwad yma am, am raglenni ieuenctid yn uh, A tra rwy'n gweud, na, na, does dim eisiau rhaglenni'r ieuenctid i Radio Cymru, dyw, dyw radio ddim yn gyfrwng i bobl ifainc. O'n i yn trial gwerthfawrogi bod lot fowr o bobl mas 'na yn neud lot fowr o wahanol styles o fiwsig a bod lot fowr o bobl 'na mas 'na oedd yn barod i wrando arnyn nhw, so jyst tynnu'r cwbl at at ei gilydd fath, ma- math o beth. A mi oedd e ddim yn rhaglen oedd yn mynd i apelio at fwyafrif, ond oedd e'n mynd i apelio at lleiafrif o ddrial mewn iddo fe. Yr hyn rwy am i Nadolig yw dim crap radio. Ok,
dyma radio datblygu, dyma radio datblygu, dyma radio datblygu. Fi cofio un noson o'n i di neud raglen a odd ddim byd cyn y diwedd yn dy datblygu dwy awr o datblygu a Yym Gary a fi'n jocan wel ti'n gwbo os os o's ryw ryw fentrau bo' ryw berson druan yn mynd i fo' yn gyrru o Fangor lawr i Gaerdydd heno isie gryndo ar rwbeth Cymraeg isie clywed Radio Cymru be' s'da n'w y dwyer solid o datblygu. A my God droiodd e mas clywes i wedyn mi o'dd un o Top brass y bbc yn gyrru o Fangor lawr i Gaerdydd ac wedi tiwno mewn a wedi cael dwy awr o datblygu i'r noswyth ni. Ac os nagi nath hi a Dware datblygu am ddwy awr solid a wedyn cwpl o misoedd wedyn dath yr yr acs on' on' on' i'r o leia fi falch o'dd hwnna wedi ga'l i neud t'mod agos yy yy ma'r talent gyda datblygu yn yy a David t'mod ma'r ma' yy mae'n

So ie, mae'n ôl wedyn ni, oedd Wye pissed wedyn ni, oedd oedd y ddou na wedi cael ei recordo de lan ar Sir Fôn, yn Ynys Môn? Wel, odyn, ie, yn uh, Roseneigr, oedd Gorwel yn byw, Gorwel a Fiona ar y pryd yn byw yn Roseneigr, a oedd gyda nhw Fel fflat uwchben y post office yn Rhos Neigr oedd rhieni Gorwel, mam Gorwel neu rhieni fe yn rhedeg y post office. Am wn i, wedd John Peel ar fy mynd pan yn blentyn i prynu ice cream. Reit? So, a 'na ble clywodd Gorwel ni am y tro cynta ar y radio, t'wel, a actually lico beth o'n i'n treial neud. So da- yn ara deg, dath e i cysylltiad gyda ni a wedyn dechreuon ni cyd-weithio, yndyfe?

Wedyn nath um, Rhys a Sean mynd i weld uh, John Peel gyda gadael y genrif ganrif, dwi fe? A yeah. cam y tywyllwch. A oedd, uh, oedd John eitha, sort of... Oedd John yn meddwl ta bod Rhys yn mynd i mygo fe. a wedodd e'n, wedodd Rhys wrth fe na, bod e wedi dod â casgliad o

Ers bod y wreck mwya o nhw'n cico'r drws ar agor i ni yn gweud alright if you can do better come and do it sort of peth timod. Ware teg i nhw yn y cyfnod hynny dwi'n meddwl oedd bobl yn gwylio'r teledu mwy na maen nhw nawr timod. Yym na oedd e'n grêt timod yym yn enwedig gyda cael dad i wneud y fideo popeth timod gyda gyd o'r bobl yn cael good laugh, t'mod, o'n i yn y st- t'mod, cyrhaeddon ni'r stiwdio, oedd Dad yn smoco spliff a yfed gwin peth gynta yn y bore, oedd e 'di... o'dd e 'di bod bant o Mam am blynydde, t'mod, a oedd e... ni 'di cyrraedd Caerdydd a oedd e'n cael bloody good time, t'mod. So, na, d- dwi'n ca- on', ma' atgofion d- ma'... A ma' gyda fi wnna ar fideo nawr, so ma' ma' Dad yn fyw yn byth, t'mod. Ti'n cadw rhai o'r fideos yn New Latin? Wel, maen nhw'n rwle, ti'n modd, maen nhw'n... Sa'n casglwr arbennig. Ers i fi dod i fyw mewn yn y gyfyrddin, god wedi darllen nhw'n rhan o'r John Llwyd y Lleithog hwnna i fi. Um, o ca boot sale gath e hwnna, mae fe'n absolutely brilliant. Co Corau arall, prynes i hwnna yn... Uh, dwi wedi prynu beth i deg copi o'n dros y blynydde a roi nhw bant, reit? Ond na'r llyfr nath newid yn fywyd i. well na'r Beibl. Yym,
mae datblygu'n un o'r bandiau sy'n anodd disgrifio i unrhyw un sydd heb glywed nhw neu sy'n gyfarwydd gyda cerddoriaeth o Gymru. Mae'n anodd disgrifio be maen nhw'n swnio fel. Um, chi wastad yn gweud bod nhw'n un o hoff fandi John Peel. Chi wastad yn gweud bod geiriau David R Edwards yn, yn um, yn reit... weithiau'n wleidyddol a weithiau yn yym chimod yn mynd yn erbyn y graen trwy'r amser. Ond o ran cerddoriaeth, chi'n sôn am bandiau fel dwi'm yn gwybod, stwff minimalistic Almaeneg a chi'n sôn am bach o'r ffôl a petha felly. Ac ar bapur, dyw e ddim yn wneud sens. Felly fi'n meddwl bod raid chi i ryw raddau, fod ar yr un tudalen i deall y lle mae'r geiriau a'r gerddoriaeth yn dod, ond ar yr un pryd, oedd John Peel, a fi 'di cwrdd â lot o bobl sydd ddim yn deall gair o Gymraeg, a mae datblygu yn un o'u hoff fandiau nhw, bron iawn, mae'n fel ffordd o feddwl. Nes i gwrdd â un merch unwaith o'r enw Sarah, oedd hi mewn band o'r enw Wet Dog, ac um, ti'n methu siarad Cymraeg o gwbl, yn dod o Lloegr oedd e. Fyddai y tatŵ datblygu ar ei braich, t'o'? Ag yym, nes i ddeud wrthi bo' fi 'di, t'ch'o', bo' fi 'di cwrdd â David a'r Edward, a o'dd 'i methu credu'r peth. So o'dd 'i jyst 'di darllen amdanyn nhw mewn cylchgronau Saesneg a pethe. A t'mo', we- fel ti'n gweud, t'mod, yy, fel ma' un o'r caneuon fi'n meddwl amdano nawr, yy, t'mo' le ma' fe'n mynd i'r yym Banc Poteli yn Aberhonddu. A ma' ma' fe fel stori fer ne' rwbeth yndyw e? T'mo' ma'n

yw, be di'r gair, iaith e, yw, yw lyrics e. Yeah. Ond, um, ti'n gwybod, mae... Ma, Mae'n somehow ei datblygu yn gallu uh, adlywyrchu be oedd yn trio ei ddeud yn y lyrics na yn dda iawn hefyd. Ti'n gwybod? Um, all the monotonous bum bum bum bum bebedebebebedebedebe. Ti'n gwybod? It was just, you know, the ab abs absolute geniuses, fair play to them. Wel, y nifer yw y cyfartaledd, really. Um, Mae'n wir, mae rhan mwyaf unrhyw sort of fan mail ni rhywun wedi cael ar uh, raddfa mawr. Mae wedi dod o tu allan i Gymru, Ffrainc a Lloegr, Alban, Iwerddon, yr Almain. Ie pan nethon ni waren Harlow o'dd pawb yn dod tu ôl i'r llwyfan i siarad gyda ni. Ie. Gofyn beth o'dd e gyd ambwyty. T'mod by- yy yn yn yng Nghymru o- pan o'n i'n chware yng Ngymru I mean o'n nw'n dod ma' n'w mwy debygol o dod tu ôl y llwyfan i isio bwrw bwrw ti yn ytrach na acshyli yy lico beth o' ti'n dweud. Sa'n wyrdd neu ddim byd, sa'n becso am y byd, ond es i am moteli gwag whisky i'r Banc Boteli yn Aberhonddu. Ar y ffordd nôl, roedd y cynffon nôl yn ymestyn llawer. ac oedd gormod o lorïau yn dod yn fy erbyn, felly o'n i'n methu pasio unrhyw beth oedd yn dala fi lan. Roedd pob car o mlaen am wneud 35 milltir yr awr, yr heol ble chi fod gwneud 60 milltir yr awr. Pam wnes i trafferthu mynd am hotel i gwag wisgi'r banc boteli 'na by rhonddu? Meddyliais fod gyrwyr araf yn fwy peryglus na rhai cyflym. Gyrwyr araf, pob marlat, bwbach, bwbach, marlat, piti nad yw'r heddlu yn eu tynnu nhw draw. Ond yn lle gwylltio, troiais at y radio. Ar un sianel, tywydd i Llongwyr. Ar sianel arall, darn arbrofol, jazz ar ddolen tâp, blociau pren a thrombôn. Ar sianel arall, Unigolyn rhwystfawr o'r diwydiant adloniant yn dweud bod pawb a phopeth yn grêt. Glynais at y darn ar Gofal Jazz, Dolin Tâp, Blociau Pren, Trombôn. Ymunwch yn y gytgan. Pan wnes i trafferthu mynd â'm hotel i gwag wysgi'r banc poteli nad oedd hon fi. Dalodd y ceir tu flaen lan gyda rhys o lorïau tu ôl tractor. Bwyllais, smygais a meddyliais Ond gyda'r bandiau sgymraeg heb syniad rhyngddynt, maen nhw fel partïon cyd-adrodd efo smachau gwahanol. Yn fy ndrych, welais ffwrcyn mewn siaced lledr a jîns wedi ei rwyglo yn tynnu allan. Pasio hibo ar ei feic yn modur. Daeth y siwrne i'r diwedd, o'r diwedd. Yn cyflymu i fyny i ugain milltir yr awr mewn rhanbarth deuddeg hugain milltir yr awr.

Brenis i'r nofel yma, y rhofel yna, Bronllys, De Powys, Brynhawn, Ffasgau.
Dwi'n meddwl lot o bobl jyst yn meddwl bod bod bod yym bod e'n Grumpy negatif. Eto o'n i o- o- o'n i'n meddwl bod yn... bod bod ei ffraethineb e yn yn massive t'mod ac yn hael hefyd ie t'mod oedd y ffordd yy oedd oedd oedd oedd e jyst yn enjoio yym yr yr yy yr hiwmor sy gyda fe. Er t'mod mae mae oedd e'n gallu bod yn hiwmor di-iawn neu neu bleak ond oedd yn Os ti'n mwynhau clywed e a a mwynhau chwerthin weithiau ti ddim yn chwerthin mas yn uchel ar ei stwff e ond yym t'mod dychanu I guess yr yr sefydliad Gymraeg neu neu neu yy y pwysigions Cymraeg ond eto pan ti'n edrych ar a- a- a- ar ei waith e fe- fel yym Sgrifennwr. M- mae e'n un o'r mawrion y genedl. T'mod, yn sicr lan yna gyda gyda pobl fel Waldo Williams, swn i'n gweud, neu Mike Stevens.

Na, dwi'n... Uh, ti'n gofyn i fi beth i'r Royal wedyn, na, cri dwi'n hapus iawn dros nhw. Ti'n mwyn? Nes bod common ar yn mynd i fod yn cwyn, eventually, ti'n mwyn? Mm.
Fe pan i, dim hwn yw'r beth, fe fi'n... Uh, this is where I make Dave look really stupid.
well, you can do that as well if you want.